No eh avuxeni matsonga ma ka hina eh i Mister Romantic mfana wa marhando eh namuntlha ka YouTube channel hi ta vulavula hi the president Benny Mayengani ya i artist mm, ya hina leyi nga yi tshemba ngopfu loko swi ta ka music ka xigaza ya like even hambi sweswi loko hi kha hi ya ka Easter yi nga humesangi yona hi twa nga ku a hi nge yi eneriseki Yeah Eben mayengani i nqambi leyi nga yi tshemba swa ngopfu yeah that guy is a super star yeah is is a star yeah is a star na nghoma ya vona leyi ya ku I may star yeah na me na believer na tshemba sweswe eh mi ta tsundzuka ku masiku ndzhaku eh Benny Mayengani a hi nga ta vona ka Facebook mara sweswinyana va vuyile ka Facebook so ni rhandza ku khensa because a swi hi tikela ku hi va hi tikuma hi kuma ti update ti update leti a hi tikuma tin'wani a ku nga ri ta ntiyiso and a hi boheka ku hi fanekele hi tshemba because a ku nga na any update leyi kha yi huma ka the president himself so a hi boheka ku swin'wana na swin'wana leswi munhu a swi tekaka hambi ku ri le ka YouTube ka Facebook. ka Twitter loko a vulavula hi Benny Mayengani a hi hetelela hi va hi teke swona ku hi swona i ntiyiso meanwhile ku nga ri ntiyiso so tanihiloko va vuyile Benny Mayengani ka ka Facebook ku na video clip leyi a yi kha yi va yi tekiwa live laha un'wana na un'wana a a vutisa xivutiso and then the president a n'wi hlamula. So mara ni ve na swisoro nyana kwalayo cuz Ben ma inga ni nqambi liya ya ku loko yi interviewer a yi hlamuli hi ku kongoma ya a yi hlamuli hi ku kongoma ku na swivutiso swo tala leswi vanhu va nga swi vutisa va lava information mara Ben ma inga ni a nga ri le ku va nyikeni ka information ya ku hetiseka ya tanihi loko hi n'wi tiva hambi a ya ka ti radio station va n'wi interviewer. a swi talanga ku Benny Mayengani a humesa information leyi eh, vanhu va lavaka yona eh, I'm trying to say ku eh, swin'wana swa swivutiso u wa swi gega a nga swi hlamuli hi ku hetiseka ya ni nge ni nge vulavuli ni nge quote swivutiso leswi swi nga vutisiwa laha because ni vona nga ku video ya mehe yi nga leha ngopfu so hambiswiritani ku na yin'wana clip leyi nga tekiwa kwalaha ka page leya ya Benny Mayengani va ku no hi fanele hi tshika ku hi va hi teka ti-video hi vulavula hi Benny Mayengani cause sweswi ku na ku na channel leyintshwa leyi nga ha ku pfuriwa na yona leyi nga ta hi nga hi nga ta va hi kuma ti-update um kusuka kwale ka Benny Mayengani so na ku ta vula ntiyiso loko um Benny Mayengani i nqambi leyi Hi nga yi sapota malembe ndzhaku ku sukusela kwale ka va 2011 ka va ka va Tiba Ben ku ya fikela sweswi hi kha hi n'wi sapota so and sweswe eh si Ben Mayengani Music a nga tlangeli family ya yena actually a nga tlangeli family ya yena ni swi vula hikwalaho ka ku a hi nge tshiki ku hi tikuma hi va hi vulavula hi ye kwala ka ti-YouTube minkarhi yin'wani a hi vanhu hinkwavo lava dlayaka vuyimbeleri kumbe va dlayaka tinqambi ka ti-YouTube masizisi ku na lava promote-aka ku na lava va dlayaka lastly ni tshame ni nga teka video ni vulavula hi manyanga ntsena mayivava ni ku va dlaya music wa xigaza hi ku vula ku artist yi be chaka um yi be dledlele ma swi twisisa ya those guys um van'wani va vona lava um loko swi ta ka ku artist um yi tikuma yi nga humeleli kumbe yi tsandzeka um va tlhe va hetelela va va jeketela ku tsandzeka lokuya ka artist maswisisa like va yisa laha hi fanele hi va sapota um ku va na ntirhisano ka vona because um ha langutele swo tala ka xigaza.

swilo swa kona swo twa ni nga ku a a ku na lweyi a nga humesaka swilo swa ku antswa cause yi relaya ngopfu ka ye Benny Mayengani ma swi twisisa like for me for Easter leyiwa ku nga ri na single ya Benny Mayengani a ni voni ku ni ta tiphina ma swi twisisa ya nkulukumba luya loko a va humesile. swa twala ku ya sweswinyana se game ku ku va ku cincile phela at all ku va ku cincile ya and we all know ku ri he is the one who changed the game of tsonga musician ya a ku fana a hi nga tlangi leta ta xigaza letiya mara hikwalaho ka beni mayengani um eh, tikume se hi va hi tlanga xigaza um ku na track rin'wana swa ku vana va hina n'we seveni a va nga tlangi ta xitsonga ku lo na nghena mayengani se va tlanga xichangani um i ntiyiso yaloya ya hina hi kha hi huma bush minkarhi ya ku tala vanhu va le bush um va tlanga disco ngopfu ku tlula xigaza so marabeni mayengani hi un'wana loyi a nga hi endla ku um eh, hi tikuma hi hi rhandza xigaza a tlhela a hi nghenisa ka e f f a tlhela hetelela baleka so exi swa tika swa tika so um ku ta va na fill up ya vona hi ti three ta September laha album ya vona Benny Mayengani yi nga ta huma hi hi ti one vito ra album i Jesu ya i la i nga ti vutisa ku ngwenya leyi yi lava ku vulavula hi yini hi Jesu kahle kahle ma ni twisisa yi lava ku tlanga gospel kumbe ku lava ku endleka yini a hi swi tivi swi tiva na yehe the president so a hi swi tshikela vona yi ma ni nga vulavula swa ku tala hi album leyi nga le ku teni. eh cause n'wana na n'wana eh, a yingiserile video liya eh vanhu va ku tala ni xoko eh, mi yi vonile video liya video leyo yo yi nga hlamusela swa ku tala hi beni mahingani masitesesi so uh, I, i don't think ku nga ku na ku na need ya ku ni nga kasi swa swi ri le ka video se and then ni teka so ni vulavula so ni va ni nga ku se ni ta va ni ni ni dya nkarhi ngopfu so ni kombela ku hi subscribe channel leyi na yo yi kula um swi kahle minkarhi yin'wani ku na vanhu va le bush va va kona va va va hlohletelaka xigaza va lavaka xigaza xi ya mahlweni ma swi twisisa um ha yi kuma ku loko ni ya giyani ni twa ni vona nga ku ni yo lahleka un'wana loko a ta hale buxa vona nga ku yo lahleka a swi tshamisekanga leswi a hi promoteni um ti-artist ta hehe ti kula hi ha tshembe va vakulukumba lavaya um ha va rhandza hi timbirhi ni ni mimoya ya hina hinkwawo so a hi subscribe-eni channel yi kula inkomu